D'Kannerrechter sinn zu Lëtzebuerg zwar well an der Verfassung verankert, d'Reform vum Kanner a Jugendschutz dogéint schleeft a gëtt kontrovers diskutéiert. Se ass komplex, betrëfft vill verschidden Acteuren a besteet och aus gläich dräi Projet-de-loien. Haut huet den Okaju säin Avis zur Reform presentéiert a betount, wéi wichteg et ass, datt dem ieweschten Interessi vum Kand iwwerall Rechnung gedroen an en och gesetzlech kloer verankert gëtt. D'Texter missten nach besser ënnereneen ofgestëmmt an nogebessert ginn. Mee d'Reform, Caroline Mart, onbedéngt nach an dëser Legislatur gestëmmt ginn. Et gëtt kee Rechtsstaat en miniature fir Kanner a Jugendlecher. Virum Gesetz si mer alleguerten gläich, just dass opgrond vun dem Alter a vun der Vulnerabilitéit Kanner a Jugendlecher zousätzlech Garantië mussen hunn, fir grad op hir hire Liewensalter an hir Besoinen anzegoen. An déi sinn net déi selwecht mat 12 oder 16, och net, Versteesdemech, vun de Konsequenze vun deem, wat ee mécht. Et wier gutt, datt d'Reform, an där Schutz a Strofrecht jo getrennt ginn, net just reng op d'Strofe setzt, mee och, datt d'Jonk hir Dote verstinn an iwwerleeën, wéi se och nees gutt maache kënnen. Ëmsou manner wier nozevollzéien, datt d'Mindeststrofalter vu 14 op 13 erofgesat gouf. An do ruffe mer d'Chamber op, dass déi wierklech dëst Amendement vun der Regierung net matdréit, mee datt se souverän hir Verantwortung hëlt, fir dee Schéinheetsfeeler am Fong aus dem Text erëm erauszehuelen. D'Diskussioun ass an Däitschland relancéiert duerch dee grujelege Fall, wou 12 järeger gläichaltregt Meedchen ëmbruecht hunn. Wat maache mer, wa muer een Zéngjäregen esou eng Strofdot, e Verbrieche verüübt? Gi mer dann hin a mir setzen den Alter fir all Kanner dann erof op 10? Et kann een am Fong kee Wettlaf no ënne maachen. Et behält een ëmmer eng Diskussioun, wat mat deenen, wéi ee mat deene Fäll ëmgeet ënnerhalb vun engem Strofmündegkeetsalter. Am Fong sollt ee sech dann doriwwer kreativ Gedanke maachen, wéi een ënner 14 Järegen adequat opfänke kann a wéi ee mat deene ka esou schaffen, datt se no 14 Joer, ab 14 Joer, eben net méi stroffälleg ginn. Dat sollt eise Leedgedanke sinn an eis Beméiunge sinn. Jonke mol net zoutrauen mat 16 fakultativ wielen ze goen, mee hinnen zoumudden mat 13 agespaart ze ginn, géif kee Sënn maachen. D'Argument, dass dat den Alter ass wou een an de Lycée kënnt, komplett arbiträr. Begréisst gëtt, dass Mineure Recht op Bäistand hu vun engem Affekot an enger Persoun hirer Wiel. Si missten awer an all hire Liewensberäicher sécher si kënnen. Dofir d'Propos. Et ass aus eiser Siicht wichteg, dass all Ariichtungen, déi mat Kanner a Jonglechë schaffen, e Schutzkonzept, e Kannerschutzkonzept hunn a sech ginn. An de Projet de loi gesäit am Moment just vir, datt déi staatlech a konventionéiert Ariichtungen dat maachen. Et ass awer aus eiser Erfahrung ganz wichteg, dass de ganze Fräizäit-, Kultur a Sportberäich hei ageschloss gëtt. D'Kannerrechter sinn endlech an der Verfassung verankert. Du kéint et net sinn, dass déi selwecht Politiker dës Reform op déi laang Bänk schuppen, géingt den Interessi vum Kand.